tal-istqarrijiet. F'din is-sensiela se nkunu qegħdin naqraw it-13 il-ktieb tal-istqarrijiet bi traduzzjoni ta' Valentin Barbara. Il-ktieb huwa ppubblikat mill-Provinċja Agostinjana u wieħed jista' jixtrih mill-Kunvent ta' Santu Wistin il-Belt. Belatedly I loved thee, O beauty so ancient and so new. L-istqarrijiet ta' Santu Wistin. l-ewwel ktieb. Kbir int, Mulej, ta' min ifaħħrek ħafna. Int ta' qawwa kbira u bla tar fid-den tiegħek. U jrid ifaħħrek il-bniedem din in-nitfa mill-ħolqien tiegħek, il-bniedem li jġorr madwaru ħajtu li tmut, li jġorr madwaru x-xhieda ta' dnubu u x-xhieda li inti tieqaf lill-kburin. Imma jrid ifaħħrek il-bniedem, din in-nitfa mill-ħolqien tiegħek. Inti nnifsek tqanqlu biex jitgħaxxaq, ifaħħrek, għax int għamiltna għalik. U qalbna ma ssibx kwiet qabel ma tistrieħ fik. Agħtini, Mulej, li nsir naf u nifhem x'inhi l-ewwel ħaġa li għandna nagħmlu. Insejħulek jew infaħħruk? Nagħrfuk jew insejħulek? Iżda min jista' jsejjaħlek bla ma jkun għarfek? Jekk ma jkunx għarfek, għandu mnejn isejjaħ ħaġa minflok oħra. Għandniex mela nsejħulek ħalli nsiru nagħrfuk. Imma kif jistgħu jsejħu lil min ma jemmnux fih? U kif jistgħu jemmnu fih jekk ma jkunx hemm min ixandarulhom? Ifaħħru l-Mulej dawk li jfittxuh, għax min ifittxu, isibu, u meta jsibu, ifaħħru. Ħa nfittxek mela billi nsejjaħlek Mulej, u ħa nsejjaħlek billi nemmen fik, għaliex int diġà mxandar lilna. Issejjaħlek, Mulej, il-fidi tiegħi, li tajtni u nebbaħtni biha b'Ibnek magħmul bniedem, permezz tal-predikatur tiegħek. Kif se nsejjaħ l-Alla tiegħi? Lil Alla Sidi. Għax meta nsejjaħlu nkun nistiednu jiġi fija. Iżda f'liema post ġewwa fija jista' jiġi Alla tiegħi u jkun fija? Fejn jista' Alla jiġi ġewwa fija, dak Alla li għamel is-sema u l-art? Mulej Alla tiegħi, hemm xi mkien ġewwa fija li jista' jesek? Jesawk is-sema u l-art li int għamilt u li fihom għamilt lili. Jew aħjar, billi mingħajrek ma kien ikun xejn minn dak kollu li hu, jiġri li kull ma jeżisti jesek. Mela la jien ukoll neżisti. Għalfejn nitolbok tiġi fija, jekk ma kont inkun xejn kieku int ma kontx fija? Għadni ma nżiltx f'qiegħ l-art. Iżda int tinsab hemm ukoll. Għax jekk nimtedd f'qiegħ l-art, int hemm ukoll. Mela ma kontx inkun, Alla tiegħi, ma kont inkun xejn kieku int ma kontx fija. Jew aħjar, ma kont inkun xejn kieku jien ma kontx fik. Int, li kollox ġej minnek, kollox permezz tiegħek, kollox għalik. Hekk hu, Mulej. Hekk hu. Fejn insejjaħlek jekk jiena fik? Jew minn fejn tiġi fija? Fejn immur 'il barra mis-sema u l-art biex minn hemm jiġi fija Alla tiegħi li qal, Jiena nimla s-sema u l-art. Jesawk mela s-sema u l-art ladarba inti timliehom? Jew timliehom u jibqa' iżjed minnek għax ma jesawkx kollok kemm int? U fejn tqiegħed dak li jibqa' minnek wara li tkun imlejt is-sema u l-art? Jew ma għandekx bżonn li xi ħaġa tkun tesek, int li tesa' kollox, ladarba dak li timla timlieh billi tesgħu? mhumiex il-ġarar mimlija bik li jżommuk sħiħ għax jekk jinkisru ma tixteridx. U meta int tissawwab fuqna, mhux int titbaxxa, iżda terfa' lilna. Mhux int tinxtered, iżda tiġbor lilna. Dak kollu li inti timla, timlieh bik innifsek kollok kemm int. Imma ladarba l-ħlejjaq kollha ma jistgħux jesgħuk kollok kemm int, jesgħu forsi biċċa biss minnek u lkoll f'daqqa jesgħu l-istess biċċa? Jew kull maħluq jesa' biċċa waħda minnek? Il-kbar biċċa kbira u ż-żgħar biċċa żgħira. Hemm mela biċċiet minnek kbar u oħrajn żgħar? Jew tinsab kollok kemm int kullimkien u ebda ħaġa ma tesek għal kollox? X'int immela Alla tiegħi? X'int nitolbok jekk mhux Alla Sidi? Għax min hu s-Sid ħlief il-Mulej? U min hu Alla ħlief Alla tagħna? Int l-ogħla u l-aħjar, int li tista' kollox, ta' setgħa u ħniena u setq bla tarf, inti l-ibgħad u l-eqreb. L-isbaħ u l-aqwa. Wieqaf u ħadd ma jilħqek. Bla tibdil u tbiddel kollox. Qatt ġdid u qatt qadim. Iġġedded kollox. Ixxejjaħ l-imkabbrin bla ma jintebħu. Dejjem tħabbrek u dejjem filgħedu tiġbru l-bla xejn ma taħtieġ. Terfa' u timla u tħares, toħloq u tgħajjex, u ttemm li tkun bdejt, tfittex bla ma jonqsok xejn. Inti tħobb bla ma titerwel, tgħir u qalbek mistrieħa, Tiġik sogħba bla wġigħ il-qalb, tagħdab u dejjem fis-sliem. Tbiddel l-għemejjel u mhux il-ħsieb, terġa' tikseb li ssib u qatt ma tkun tlift xejn, qatt ma jonqsok xejn u tifraħ bil-qligħ. Qatt xħiħ u trid li mgħax. jingħatalek iżżejjed biex tibqa' midjun. U min għandu xi ħaġa mhix tiegħek? Tħallas id-djun u ma għandek dejn ma' ħadd, taħfer id-djun u ma titlef xejn. Imma x'jiena ngħid, Alla tiegħi, ħajja tiegħi, ħlewwa qaddisa tiegħi? Xi jkun jgħid min jitkellem fuqek? Imma ħażin għalihom dawk li jisktu fuqek, għax huma lablaba mbikkma. Min jagħtini li nistrieħ fik? Min jagħtini li tiġi f'qalbi ħa tisker bik biex ninsa ħżuniti u nħaddan il-ġid waħdieni tiegħi? Lilek? X'inti għalija? Ħenna lija biex nista' nitkellem. Jiena nnifsi x'jien għalik biex tridni nħobbok u tagħdab għalija jekk ma nħobbokx u theddidni ħsarat bla qies. Tkun ħsara ċkejkna jekk ma nkunx inħobbok? Imsejken jien. Għall-ħniena tiegħek, Mulej Alla tiegħi, għidli x'inti għalija. Għidli jiena s-salvazzjoni tiegħek, għidli b'mod li nisimgħek. Ara, il-widnejn ta' qalbi jinsabu quddiemek, Mulej. Iftaħhomli u għidli jiena s-salvazzjoni tiegħek. Jiena niġri wara leħnek u nilħqek. Taħbix wiċċek minni. Ħa mmut biex ma mmutx u nkun nista' narah. Dar ruħi ċkejkna biex tidħol fiha. Int wessaħħieli. Għodda saret ħerba, ġeddidieli. Fija ħwejjeġ li jrexu lil ħarstek, nistqar, naf. Iżda min se jnadda fili? Lil min ħliefek nista' ngħajjat u ngħid minn dak li ma nafx bih saffini mulej u ħares lil qaddej tiegħek minn nuqqasijiet tal-oħrajn. Nemmen. U għalhekk nitkellem, Mulej. Inti taf. Alla tiegħi mhux quddiemek stqarrejt ħtijieti u int ħfirt lil ħażen ta' qalbi. Ma noqgħodx inħaqqaqa miegħek li int il-verità. Anqas ma rrid inqarraq bija nnifsi biex ħżuniti ma tgiddibx lilha nfisha. Le, ma nħaqqaqiex miegħek, Mulej, għax jekk inti tagħti każ tal-ħtijiet, Mulej, min jista' jżomm sħiħ? Iżda ħallini nitkellem quddiem il-ħniena tiegħek. Jien, trab u rmiet, Għaxara. Mal-ħnina tiegħek nitkellem, mhux ma' bniedem li jiddieħaq bija. Għandek mnejn int ukoll tiddieħaq bija. Iżda mbagħad terġa' tħenna lija. Xirrid ngħid, Mulej, ħlief li ma nafx minn fejn ġejn taw. F'din li nista' nsejħilha ħajja li tmut jew mewt li tgħix. Ma nafx. Laqagħni l-faraġ tal-ħniena tiegħek kif qaluli l-wieħed u l-oħra li nisslu lil ġismi u bih u fiha sawwartni fiż-żmien. Għax jien ma niftakarx. Laqagħni mela l-faraġ tal-ħalib ta' bniedma. Iżda ma kinitx ommi jew l-imrada tiegħi li kienu jimlew sidirhom bil-ħalib. Int, permezz tagħhom, kont tagħtini l-għajxien tat-tfulija skont l-ordni tiegħek u skont il-għana li qassamt sa fqiegħ il-qalba tal-ħlejjaq. Mingħandek ukoll kien ġej li ma nfittixx iżjed milli tagħtini u li l-imradaħ tiegħi jkunu jridu jagħtuni minn dak li kont tagħtihom int. għax bi mħabba xierqa riedu jagħtuni minn dak li kont tkattar fihom. Il-ġid li ksibt minnhom kien ta' ġid għalihom ukoll, għad li jien ksibtu mhux minn għandhom, iżda permezz tagħhom. Għax kull ġid ġej minnek, o Alla, u s-salvazzjoni tiegħi kollha minn Alla tiegħi. Dan sirt nafu żmien wara, meta b'leħen qawwi għarraftuli permezz ta' dan l-istess ġid li int tagħti minn ġewwa u minn barra. F'dak iż-żmien kont naf biss nerda l-ħalib u nsib is-serħ tiegħi f'kull mawta ferħ u nibki meta ma nħossnix fiha. Xejn iżjed. Wara dan bdejt nidħaq ukoll, l-ewwel fl-irqad u mbagħad meta nkun imqajjem. Hekk qaluli li kont nagħmel. U hemm intom, mhux għax niftakar li kont nagħmel hekk, iżda x'naraw li t-trabi jagħmluh. Imbagħad bil-ftit il-ftit drajt inħoss fejn ninsab. Kont infittex li nuri xewqati lil dawk li permezz tagħhom ridthom iseħħu, iżda ma stajtx. Għaliex xewqati kienu minn ġewwa. U dawk minn barra ma setgħu b'xejn jidħlu f'ruħi. Għalhekk kont nitħabat u nwerżaq ħalli b'hekk donni nfisser xewqati. Ftit sinjali li kont nagħmel kif stajt, għax it-tifsira tagħhom qatt ma kienet sħiħa. U jekk ma jikkuntentawnix jew għax ma jifhmunix jew għax mhux tajjeb għalija, minkejja li kienu akbar minni u ħielsa u mhux suġġetti għalija, Kont nitħallas minnhom bil-biki tiegħi talli ma kinux jaqduni. Dan sirt nafu għax hekk jagħmlu t-trabi kollha li sirt naf u li jien kont bħalhom u rewuli iżjed huma bla ma jafu milli dawk li rabbewni u kienu jafuni. U issa ara, ċkuniti ilha ħafna mejta u jien għadni ħaj. Int iżda, Mulej, li dejjem tgħix u xejn ma jmut fik għax inti kont qabel il-bidu taż-żmien u qabel dak kollu li seta' kien qabel, int Alla u Sid ta' kulma ħlaqt. Fik jinsabu l-kawżi ta' kulma jiġri. Inti l-għajn li ma tinbidilx bħal ħwejjeġ kollha li jinbidlu. Fik jinsabu dejjem ir-raġunijiet ta' kull ma hu temporali u bla raġuni. Għidli, nitolbok, Alla tiegħi li tħenn għall-imsejken tiegħek, għidli jekk qabel ċkuniti kienx hemm għomor ieħor tiegħi diġà mejjet. Kien forsi dak li għext f'ġuf ommi? Qaluli xi ħaġa fuq dan, u jiena stess rajt nisa tqal. Iżda wkoll qabel ma nbdejt f'ġuf ommi, ħlewwa tiegħi, Alla tiegħi, kont jien f'xi mkien jew xi ħadd? Ma għandix min jagħtini tweġiba fuq dan. Ħadd ma seta' jgħidli xi ħaġa fuqu, la missieri, la ommi u lanqas l-esperjenza tal-oħrajn. U jien ma għandi ebda ħjiel tiegħu. Qiegħed forsi titħaq b'dawn il-mistoqsijiet tiegħi u tridni nfaħħrek u nistqarrek għal dak biss li naf? Infaħħrek, Sid is-sema u l-art. Inroddlok it-tifħir għall-bidu u ċ-ċkunija tiegħi. Jien ma niftakar xejn fuqhom. Iżda int tajt lil bniedem biex minn dak li jara fl-oħrajn huwa nnifsu jistħajjel x'għadda minn għalih u jemmen bosta ħwejjeġ fuqu nnifsu, imqar jekk jgħiduhomlu ftit nisa msejkna. Mela jien ukoll kont neżisti u ngħix f'dak iż-żmien, u f'għeluq ċkuniti qbadt infittex sinjali li bihom stajt infisser xewqati lil oħrajn. Ħlejqa ħajja bħal din minn fejn setgħet tiġi jekk mhux minnek, Mulej? Jista' xi ħadd isawwar lilu nnifsu? Hemm barra minnek, Mulej, xi għajn oħra li minnek l-eżistenza u l-ħajja jnixxu fina, int li ssawwarna, int li eżistenza u ħajja mhumiex magħżula minn xulxin fik? Għax l-aqwa eżistenza u l-aqwa ħajja huma ħaġa waħda? Inti l-aqwa u ma titbiddilx. Il-jum tal-lum ma jintemmx fik għad li hu ġrajja li ssir fik għax kollox jinsab fik u ma kien ikollu ebda triq minn fejn jgħaddi li ma kienx fik. U billi s-snin tiegħek huma bla tmiem. Is-snin tiegħek huma illum. Il-ħafna jiem tagħna u ta' missirijietna għaddew minn illum tiegħek u minnu ħadu l-mod biex ikunu li kienu u għad jgħaddu jiem oħra u huma wkoll jieħdu minn illum tiegħek il-mod biex ikunu li jkunu. Imma int li int tibqa'. U kull ma jsir għada u 'l quddiem, kull ma sar ilbieraħ u qabel, inti tagħmlu llum. Għamiltu llum. X'inhu għalija jekk ħaddieħor ma jifhimx? Ħa jitenna hu wkoll u jistaqsi, Dan x'inhu? Ħaj itenna b'hekk u jifraħ aktar billi ma jsibekx waqt li tabilħaqq ikun sabek milli billi jkun sabek bla ma jkun sabek tassew.